тиешле дәрәҗәдә ирешеп торса иде. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә шушы гомеребезне пәйгамбәребезнең сөннәтенә муафикъ рәвештә яшәп үтеп, шул сәбәпле кыямәт көннәрендә, мәхшәр мәйданнарында, авыр вакытларда, беркем беркемгә ярдәм итә алмаганда, мохтаҗлыкта калганда пәйгамбәребезнең бөек шәфәгатьләренә ирешүне насыйп әйләсә иде. Шулай ук дога-сәламнәребез пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сәхабә кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлимнәргә, кыямәткәчә аларга изгелектә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә, шулай ук һәрберебезнең мөселман кардәшләрем, догамы дип ятучы, без дога тиешле булган әрвахларыбызга да ирешеп, алар да сөенеп, шатланып бездән разый булып калсалар иде. Аллаһ Тәгалә шушы Рамазан аен безгә бәрәкәтле кылса иде. Шушы Рамазан айларын гыйбадәттә үткәрергә һәм иң беренче чиратта шушы Рамазан аенда без үтәргә тиешле булган уразаларны кимчелексез үтеп һәм дә уразадан тыш та гамәл-гыйбадәтләребезне, изгелекләребезне арттырып, Рамазан ае артында булган, ураза тоту артында булган бөтен бәрәкәт-фазыйләтләргә ирешүне Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә насыйп әйләсә иде. Мөселман кардәшләрем! Янәдән менә инде шушы Рамазан аенда очрашабыз һәм үткән вәгазьләрдә кем тыңлап барды, без аердык. Рамазан белән уразаны аердык. Күпчелек вакытта инде дөрестән дә Рамазан ае ул ураза ае, ләкин уразадан да тыш бу изгелекләр кыла торган, Аллаһ Тәгаләгә якыная торган ай. Монда инде бик күп бәрәкәт, фазыйләтләр э, бар уразадан тыш. Ураза бу айның төп гыйбадәте. Һәм, мөселман кардәшләрем, хәзер менә уразага кайгылышлы кайбер нәрсәләрне белеп китик. Мөселман кардәшләрем, ураза ул тыелу дигән мәгънәне аңлата. Шәригать күзлегеннән караганда, ураза нинди гыйбадәт соң ул? Нинди гамәл соң ул? Нәрсәдән тора соң ул? Таң атканнан кояш баеганга хәтле ашамыйча, эчмичә якынлык кылудан тыелып тору. Менә аның шарты. Менә ураза ул шундый тыелып тору, нәрсәдән? Ашамыйча, эчмичә, якынлык кылмыйча. Мөселман кардәшләрем аның көне, шушы Рамазан аенда, 30 көн ул дәвамлыгында караганда. Һәм, әлбәттә, уразаның үзенең тәртипләре бар, максатлары бар, фазыйләтләре бар, бәрәкәтләре бар. Болар турында һәрберсе аерым сөйләшергә кирәк. Инде менә бу уразаның дәрәҗәсенә килеп караганда, Барыбыз да белә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм бөтен хадис җыентыкларында беренче урыннарда торган хадистә белдерә инде. Ислам дине биш баганага нигезләнә диде. Иман, э, намаз, ураза, зәкят, хаҗ. Менә ислам дине нәрсә дигәндә, ягъни мөселман кем? Мөселман ул шундый кеше. Ул иманлы, ягъни, иман дигәндә, аның фикерләре дөрес, ул Аллаһ Тәгаләгә иман китергән, Аллаһ Тәгалә безгә белдергән бөтен фикерләрне кабул иткән. Иман китерү ул ышанган кеше. Аллаһка гына түгел. Аллаһ Тәгалә китергән фикерләрне, тормышка карашны кабул иткән. Һәм инде ул буйсынган. Буйсыну дигәндә нәрсә? Дүрт гыйбадәт күздә тотыла. Намаз, ураза, зәкят, хаҗ. Менә һәрберсен урынын карап китсәк, шартларын карап китсәк, кыска гына. Зәкят нәрсә ул? Елга бер тапкыр, Малынны исәплисен дә, хайваннан булсын, игенлекләрдән һәм өч төрле нәрсәдән, һәм матди байлыктан анда, алтын, көмеш, анда байлыкларын, өйдәге аның үзенең тәртибе бар, үзенең э, исәпләү таблицалары бар, шулай бит? Хайван асрыйсын икән, исәплисен, тиешле дәрәҗәгә җиткәнме? Ага, җиткән, артып киткән. Арткач, шул артканнан карыйсың да таблица, кем бухгалтерия белән таныш. Аха, шуны хәтле арткан, димәк, мин моны хәтле бирергә тиеш. Игенлекләрең бар икән, ашлыкларың бар икән, мосы гошер сәдакасы дип бәрәңгеләр үстерәсен анда. Карады, нәрсәдән син сәдака чыгарасын? Аха, бу әйберләр миндә бармы? Үсәме? Үсә. Күләмен үлчәден, артып киттеме? Аха, шуны хәтледән шуны хәтле. Гошер уннан бер дигән сүз инде. Гошер сәдакасының шарты уннан бер. Аха, бал алдыммы? О, быел күпме алдым? Менә бер тонна. Димәк, мин күпме бирергә тиеш? Бер тонна, уннан бере, бер сетнер. Бу мәҗбүри сәдакалар, шулаймы? Акчаны исәпләден, күпмедер Аллаһ куйган чиктән узып киттеме, 40-тан берен түлисен. Димәк, бу нинди гыйбадәт? Менә исәпләден, бер нәфсем белән көрәштен дә, бирәсе килми, ну тиеш, Аллаһ кушкан, куркам Аллаһтан, Аллаһ бирде бу малны миңа, бирмәсәм мин гөнаһлы булам, кеше хакын ашыйм дип, син инде үзең белән көрәштен дә, кулыңны куйдың да, бирдең. Бетте. Бер ел буе син бу гыйбадәт синең өстә юк. Хаҗ. Хаҗның да шарты бар. Сәламәт булсан, байлыгың булса, гомергә бер тапкыр. Менә бу шарты юк икән, гомер буе уйламыйсың да хаҗга баруны. Ну юк, нишләтәсен инде. Хәм син соралмыйсың да кыямәт көндә. Бу синең өстә тормый. Инде мөмкинлегең булып бер тапкыр кылып кайттымы, тынычландың, башка бу гыйбадәтен юк синең. Дүрт гыйбадәтнең шушы икесен карадык. Инде мөселман кардәшләрем икесе калды. Бу намаз, ураза. Намазны беләбез инде. Менә намаз иң төп гыйбадәт. Безнең тормышыбызда урын алсы алган намаз ул көндәлек. Ул биш вакыт намаз, балих булганнан үлгәнчә хәтле, моның бернинди шарты да юк. Менә бу намазның шарты юк. Анда фәлән, аның шарты балих булсан, акыллы булсан, булды. Синең өскә төште, син байны, Фәкыйрьне нинди генә авыру белән авыртсаң да, нинди генә хезмәттә булсаң да, син анда тимер эртү цехында эшлисең ни, 1000 градус исседә, син подводный лодкада йөрисең ни, син космоска очтың ни, ярты ел буе йөрисең самолетта, нинди генә хезмәттә булсаң да, намаз укырга тиеш. Калдырырга бернинди шарты да юк. Шуңа күрә бу инде менә төп гыйбадәт, менә аннан кала бик зур урын, шулай ук Бу, ураза. Намаз бик зур кешедән тырышлык сорый. Ул вакыт сорый көн саен, тырышлык анда, белем сорый. Көн саен бу. Ураза елга бер тапкыр. Унбер ай яшәден, юк синең бу вакытың. Менә Рамазан аена ирештеңме? Ураза, утыз көн. Менә тәртибе. Шушы төп тәртибе ураза тотуның шушы. Инде мөселман кардәшләрем, менә икенче мәсьәлә. Син уразаны тоттын, ләкин эчке шартлары бар, аларны үтәмәден. Уразадан Тотуын тоттын, ураза артында булган бәрәкәт-фазыйләтләргә ирешә алмыйсың. Анда бу уразан синен тоткан галочка өчен ярый. Ураза тотты, Аллаһ Тәгалә әйтте, өстән төште, гөнаһысы юк моның. Бу өстеннән төшерде. Гөнаһ ярлыкануга ирешү өчен, шушы уразаның тәэсире булып ул синең тормышыңа тәэсир итсен өчен, сине үзгәртсен өчен. Аның башка шартлары бар, эчке шартлары бар. Син боларны үтәмисен икән, белмисен икән, синең уразаң галочка гына була. Ураза артында бәрәкәт-фазыйләткә ирешмисен. Үтәден, гөнаһысы юк. Менә бит шулай э, була бит. Э, һәрберебез ниндидер субботникка чакыралар эштән. Чагасы килми, бөтен кеше чыкты. Чыкты, кемдер килде, субботникның төп өлеше таләп ителгән нәрсә, син иртәдә, мәсәлән, 4 сәгать син шунда булырга тиешсең. Пишапка кидән, йөрергә тиешсең, анда күренергә тиеш. Килден, исемен яздың, галочка куйдылар, 4 сәгать йөрдең, бер нәрсә эшләмәдең. Галочка бар, сине иртәгә җитәкче ник килмәдең дип әйтми. Булган, булды, өстән төште, бернинди претензия юк. Субботникта булган. Ну, кешеләр арасында төрлесе бар, шулаймы? Кемдер килде, дүрт сәгать эшли ихластан. Тырыша, чистарта, нинди эш кушылган, эшли. Бу кеше белән теге кешенең бәясе икенче. Мондагы җитәкче Булмады дип әйтмәсә дә, булмаганнар өчен җазага бу кермәсә дә, аннан риза түгел. Әлбәттә, теге кешене күрде, күңеле тулды, аңа премия бирә, аңа ярдәм итә, ул кеше турында яхшы фикер булды. Бу икенче инде. Менә ураза да шулай. Тышкы яктан ашау, эчүдән һәм э, җенси мөнәсәбәттән тыелу. Тыелдыммы, уразан өстән төшә бурыч буларак. Ну, бәрәкәт фазыйләтләренә ирешү өчен, мөселман кардәшләрем, бик күп тырышлык куярга кирәк. Һәм ул безнең гыйбадәтләребез арасында иң зур урын алганнарның берсе. Ул бик зур тырышлык сорый, бик зур сабырлык сорый. Бер ай буе, 30 көн буе шушы мәшәкатьне үтәргә кирәк, шушы нәфес теләкләрен басып торырга кирәк. Мөселман кардәшләрем, инде менә бу гыйбадәткә килгәндә, Намаз, ураза шикелле, хаҗ кылу, сәдака бирү бу безгә генә бирелгән гыйбадәт түгел, элекке кавемнәргә дә, элекке пигамбәрләр вакытында да шушы гыйбадәтләр бөтен яшәеш э, тарихында кешеләргә йөкләнә иде. Ну, аларның күләме икенче булырга мөмкин сәдаканы, икенче төрле исәпләнелә. Хаҗда икенче төрле кылына, хаҗ кылу гыйбадәте дә булган. Шулай бит. Ураза тоту да булган шуның шикелле, намаз да булган. Ну, ул икенче төрлерәк, икенче вакытларда. Шуңа күрә ураза тоту да ниндидер бер яңа гыйбадәт түгел. Һәм Коръәндә дә Аллаһ Тәгалә шушы йөкләнгәндә Бакара сүрәсендә аят килә башлый, беренче аят, "Эй сез иман китергәннәр", ди Аллаһ Тәгалә әйтә, "Сезгә ураза тоту йөкләнелде, элекке кавемнәргә, сезгә яшәгән кавемнәргә йөкләнелгән шикелле, бәлкем сез тәкъвалыкка ирешерсез", диде. Хәм элекке вакытта да ураза шулай ук иде. Алар да э, шушы ук өч нәрсәдән тыелырга тиеш иде. Ашау, ичүдән, якынлык кылудан. Хәм әлбәттә, ураза тотуның инде иң төп шарты, бунсы үтәү шартлары, аның нияттә. Син моны Аллаһ ризалыгын өмет итеп үтәргә тиешсең. Бу инде мөселман кешенең бөтен гыйбадәттәге, бөтен эштәге нияте. Шушы гамәле белән Аллаһ Тәгаләгә якынаю, Аллаһның ризалыгына ирешү. Аллаһ ризалыгына ирешә аласың икән, ул синең гөнаһыңны да ярлыгый, ул сине югары дәрәҗәләргә дә күтәрә. Шуңа күрә бу ният төп өлеше, менә бу ниятендә дә кимчелек булырга тиеш түгел һәм иң төп нигезе булган өч нәрсәдә ашау эчүдән тыелуда һәм якынны кулдан тыелуда кимчелек булырга тиеш түгел. Шунда кимчелек бар икән, ураза инде өстән төшми. Шуңа күрә, мөселман кардәшләрем, кемдер анда, тукта, менә ураза тотсан, сәламәтлек яхшыра икән, сәламәтлегем яхшырмасмы, авыруым китмәсме дип, ниндидер башка ниятләр белән, яки менә бөтен кеше тота, мин дә тотмыйча йөри алмыйм шин, аны кодагый да тота башлаган, ха, мин тотыйм әле, кодагыйдан калып булмый ич инде дип. Шундый башка ниятләр катнашты икән, Бернинди кимчелеге юк, шулай ук эч тора, үзен тыя, ураза юк. Аллаһ Тәгалә кабул итми. Чөнки нияттә ялгышлык булырга тиеш. Яки киресенчә, Аллаһ ризалыгын өмет итәләр кемнәрдер. Тукта, өч көн тотып карыйм әле, өч көн башында, өч көн уртасында, өч көн ахырында. Мөселман кардәшләрем ураза кабул булсын өчен тотасын икән, аның көне билгеләнгән. Рамазан аенда һәм 30 көн. 9 көн генә түгел. Шуңа күрә монда да инде ниндидер анда ашауда яки дөрес кулланмыйсыңга харам ризыклар кулланыла яки башка нәрсәләр икән, бу вакытта да ураза юкка чыга. Менә монда без карап киткән аятта Аллаһ Тәгалә боера иман иман китергән кешеләргә дә. Я юхаллазина аману, ягъни эй сез иман китергән кешеләр ди. Сезгә кутибә алейкумис сиямуды, сезгә язылды. Билгеләнде. Ураза тоту элекке кавымнарга язылган кебек. Аллаһ Тәгалә әйтә аладыр иде. Сезгә ураза тотуны йөклим. Әй сез иман китергәннәр, ураза тотыгыз. Аллаһ Тәгалә әйтте, элеккеләргә йөкләнгән шикелле дә диде. Монсы нәрсә өчен? Димәк, ураза тоту гыйбадәте элек кавымнарда да булган. Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен күрсәтә. Димәк, э, ураза тоту кешелек тарихында даим булган. Аллаһ Тәгалә яхшырак белә. Димәк, кеше җир йөзендә бәхетле булу өчен, сәламәт булу өчен ураза тоту гыйбадәте булырга тиеш. Аллаһ Тәгалә кешенең тәнен шулай яраткан. Кеше елга бер тапкыр Аллаһ кушкан вакытларда ураза тотарга тиеш. Моның дәрәҗәсен күрсәтә. Бу гыйбадәтнең дәрәҗәсе бу элек-электән килгән гыйбадәт. Элек-электән йөкләгән, димәк, кешегә кирәк. Бәхетле булу өчен дә, сәламәт булу өчен дә, башка бөтен нәрсәгә ирешү өчен кешенең э, тормышында 11 айдан соң бер ай ураза тотылырга тиеш. Тотмый икән, димәк ул күп нәрсәне югалта. Мөселман кардәшләрем, менә ураза тоту нәрсә соң? Карагыз әле, ашау ишүдән тыелабыз һәм якынны кылудан. Бу дөньяда кешене гөнаһка батыра шушы өч теләк. Яхшырак ашыйсы килә, булганына канәгать түгел, яхшырак нәрсәләр эчәсе килә, шушы тән теләге артыннан бара. Бара, бара, бара, бара да и гөнаһка кереп китте. Һәм җинси теләк сәбәпле инде җир йөзендә гөнаһлар чиксез. Мөселман кардәшләрем, син бер ай буе шушыны тыеп куйдың, үзеңне бастың, ашаудан тыеласың, Нәфсеңне тыясың, тәрбиялисең. Шайтанның бөтен тәэсире шушы теләкләргә тәэсир итә. Ана теге тәмле әйбер бар, бу әйбер тәмле әйбер бар. Хаман этәрә, э, хаман шушы хисләр аша безне этәрә, этәрә, әгәр дә без моны туктатмыйбыз икән, без моны үзебез туктата алмыйбыз. Без аны сизмибез. Әгәр дә кешенең уразасы юк икән, ул шушы теләк артыннан э, күпмедер вакыттан соң барыбер гөнаһка кереп китте. Һәм бөтен гөнаһларның сәбәбе шушы өч теләк артыннан яшәү. Яхшырак яшәү, яхшырак эчү, яхшырак тормышта кичерү, тәнне яхшырак җирдә ял иттерү, яхшырак өйдә йөртү, яхшырак машинада йөртү. Менә бер тапкыр син шуны басып куйдың бер ай буе. Аллаһ Тәгалә шайтаннарны богаулап куйды, шайтаннар тәэсир итә син шушы үзеңне тәрбияләдең. Синең кешелек сыйфатларын, башка сыйфатларын өстенлеккә чыга. Бу начар нәрсәләрне басып куйдың үз урынына. Менә бу кирәк. Чөнки шайтан ураза тоту сәбәпле кешенең кан тамырлары кысыла һәм шайтан безнең кан тамырларында йөри, аңа уразадан соң кешегә тәэсир итүе авыррак булачак. Ул тырышачак һәм инде э, Рамазаннан ераклашкан саен шайтанның тәэсире көчәячәк. Без инде янәдән тагын э, бер елдан соң ураза белән аның басып куябыз шайтанны. Үзебезне яңадан бер кешелек сыйфатларына тартып куябыз, кертеп куябыз, тәрбиялибез. Һәм Аллаһ Тәгалә дә менә егетләргә, "Эй сез егетләр" диде, кем инде анда мөмкинлеге бар өйләнергә, үзегезне шушы никахланыгыз, өйләнегез диде. Йөрмәгез, өйләнегез. Чөнки өйләнү иң яхшы э, безне гөнаһтан саклаучы. Шайтан кешене әллә нинди гөнаһларга алып бара җир йөзендә. Әллә нинди, әллә нинди гөнаһлар барыгыз да беләсез, шулай бит. Әллә нинди түбәнлекләргә төшерә. Инде мөмкинлегегез юк икән, Акчаны юганда ниндидер сәбәпләр бар, ул хакта бер генә юл кала. Ураза тотыгыз диде. Тотмыйсын икән, син шушы шайтанны багаулый алмыйсың, һәм дә инде шушы ураза артында булган бәрәкәткә ирешә алмыйсың. Мөселман кардәшләрем, менә элекке кавымнарга ураза йөкләнелгән булган, ялгышмасам, айга 3 көн тотарга тиеш булган ай саен өч көн һәм инде Нух алейхиссәлам вакытыннан бирле ул шушы тәртип булган. Һәм мөселманнар да беренче вакытта уразаны шулай тотканнар. Чөнки менә бу безгә, менә безнең өчен хас Рамазан аенда ураза тотыгыз ай буе дигән аят килгәнче бу аят килгән иде. Һәм мөселманнар шулай тотты, элекке кавымнар тоткан шикелле. Һәм беренче вакытта тәртипләрендә дә үзгәлекләр булган, элекке кавымнардагы шикелле. Аллаһ Тәгалә әйтә, әгәр дә сез авырсагыз яки сәфәрдә булсагыз, шул ук вакытны икенче вакытта тотасыз, диде. Инде э, беренче вакытта сәфәрдә булмаган һәм дә авыртмаган кеше таза сау сәламәт ураза тота ала, ләкин аңа мәҗбүри йөкләнелмәгән. Аңа әйтелгән, яки ураза тот, тотасың килми икән, сайлап ал. Фәкыйрь мескеннәрне туендырасың бер көн. Бер көн ураза өчен, бер көн мескен фәкыйрьне туендырасың. Ләкин инде Аллаһ Тәгалә өстәп куйган, ләкин ураза тоту сезнең өчен хәерлерәк, сайлау мөмкинлеге булса да, ураза тоту сезнең өчен хәерлерәк, әгәр сез белсәгез иде диде. Аллаһ Тәгалә үзе мөмкинлек бирде. Син таза сау сәләмә тотасың килми, акчан э, чыгарып бирден, мискин фәкыйрне ашаттың да өстен төште. Но Аллаһ әйтә, тотсагыз хәерлерәк диде. Димәк, тотмасан, гөнаһлы булмыйсың. Инде шуннан соң килгән аятлар Бакара сүрәсендәге Шәһру Рамадан аллази унзилә фихил Куръан дип Аллаһ Тәгалә китә, сез аны барыгыз да беләсез. Рамазан ае турында китте. Аллаһ Тәгалә кереп китте Рамазан аена. Элек ул Рамазан аенда түгел иде. Рамазан аенда Коръән иңде диде. Ул сезне туры юлга күндерә һәм хаклык белән батылны аерып бирүче ачык шушы китап диде. Һәм Аллаһ Тәгалә шуннан соң әйтте, кем дә кем Рамазанга ирешсә инде, Ураза тотсын, диде. Менә бу Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм өммәтенә Аллаһ Тәгалә уразаны үзгәртте. Шушы аятны монсы килгәннән соң инде э, мөселманнар Рамазан аенда ураза тота башлады һәм бер ай. Без беләбез, хиҗрәтнең икенче елында фарыз кылынды. Димәк, инде э, җир йөзендә 10 елдан артык ислам пәйгамбәре саллаллаһу алейһи вәсәлләм 10 ел Мәккәдә яшәп, Мәдинәгә күчкән, икенче ел хиҗрәттә аңа хәтле алар уразаны элекке кавымнар шикелле тотканнар. Менә шушы икенче елда гына ул фарыз кылынды һәм инде пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәләм билгеле бер 9 ел э, ураза тоткан үз гомерендә. Һәм элекке кавымда да, элекке уразада үзенчәлек булган, төнне ашарга, эчәргә яраган, ләкин йоклаганчы. Әгәр дә син йоклап алып торсан, Моннан сон ярамый төн. Әле төн бар, йоклап тордын, бу ярамый. Һәм инде башта шулай тоталар. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем менә бүген инде вагазыбызда без уразаның дәрәҗәсен карадык исламдагы. Ул төп гыйбадәтләрнең берсе. Ул безнең тормышыбызда булырга тиеш. Әгәр дә син ураза тотмыйсың икән, син бик күп нәрсәләрдән мәхрүм буласың. Ураза ул безнең кеше булып калу өчен бу дөньяда, сәламәт булу өчен. Ул безнең тормышыбызда булырга тиеш. 11 ай яшәдең, 12 айны ураза тотасың. Әгәр дә юк икән, димәк, сәламәтлектә проблема, яшәештә проблема, ураза тотмау артында булган э, шушы бөтен начарлыкларга ирешәсең. Ураза сиңа калкан түгел. Шуңа күрә аңлаганымча, ураза ике этапта, мусульманнарга ике этапта булган. Беренче этапта ул инде шулай элекке кавымнар шикелле, әкренәп-әкренәп инде кемнәрдер менә шушы беренче аят булгач ирек булган, кайберләре тотмаган. Аллаһ Тәгалә әйтсә дә, тсе ураза тотсаң хәерлерәк, менә фәкыйрьгә ошатсаң була, күбесе фәкыйрь генә ошаткан, ураза тотмаган. Инде э, менә шулай әкренләп кергәннәр. Кемнең иманы көчле, Аллаһ Тәгалә бу хәерлерәк эш дигәч, ул шуңа ябышкан. Кемнәрдер инде иманы зәгыйфьләре, үтисе килмәгән, мөмкинлек бар икән, ул җиңел вариантны алган, акча түләгән дә котылган. Әкренләп кергәннәр. Инде вакыт җиткән, Аллаһ Тәгалә кем Рамазанга ирешсә диде, Ураза диде. Һәм менә без инде Мөхәммәд саллаллаһу алейһи уммәтенә ураза яңа төрле. Рамазан аенда бер ай, өч көн дә түгел, уртада да түгел, ул 30 көн. Аллаһның ризалыгын өмет итсән, уразаның бәрәкәт фазыйләтенә ирешергә теләсән, таза сау сәламәт икән, син 30 көн ураза торырга тиешсең. Инде уразаның калган тәртипләрен без соңыннан карабыз. Икенче вагазларыбызда Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, кемнәргә тотарга ярамый, тотмасам нишләргә кирәк, ничек өстән төшерергә кирәк, нинди эчке яклары бар, тагын нәрсә нәрсәләр эшләргә тиеш. Шушы уразага бәйле. Иншалла, Аллаһ Тәгалә насыйп итсә, без боларны карап китәрбез. Мөселман кардәшләрем, шуңа күрә инде Рамазан, ул ураза ае. Бу гыйбадәткә бик игътибарлы булыйк. Аның бөтен нечкәлекләрен берик. Шушы гыйбадәтебез белән Аллаһ ризалыгына ирешергә омтылыйк. Бу гыйбадәтебезгә, иң мөһиме, кимчелек килмәсен. Инде кемнең әле иманы җитмәгән, кем әле үзен җиңә алмый, ләкин күңеле белән белә, ул аны үтәргә тиеш, ләкин ниндидер сәбәпләр белән үз-үзен җиңә алмый, үти алмый, мөмкинлеге була торып та, аның өстендә фарыз булып торса да, Аллаһ Тәгаләдән шушы айны ихластан сорагыз, мөмкинлек бир. Ураза тотучылардан булсам иде киләчәктә, дип, башка изгелекләрне арттыр, иман байлыкларыгызны арттырыгыз. Тормыш өчен, иман өчен, дөньябыз, ахирәтебез өчен күп итеп догалар кылыйк. Бу дога кылу ае, бу изгелек кылу ае. Шушы айны гафилләрдән үткәрмәсәк иде. Аллаһ Тәгалә иң хәерле рәвештә Рамазанымызны үткәрергә үзе ярдәмче булса иде. Чөнки без бик зәгыйфь, без үзебезнең нәфс теләкләребезгә бик ияргән тормышны, шушы рәхәтлекне бик яратабыз, бик кимчелекле без. Аллаһ Тәгалә, я Раббым, үзең безгә ярдәм итсәнче. Без гөнаһлы, кимчелекле бәндәләреңә шушы Рамазанның бәрәкәт-фазыйләтләренә ирешүне насыйп әйләсәң иде.